Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр оҕо төрүүрүгэр оҥоһуллар сиэр-туом туһунан кэпсэтиэхпит. Былыргы саха бу оҕо сир ийэ дойдуга кэлэригэр уратытык сыһыаннаһар биир улуу сиэрдэрин туомнарын туһунан сиһилии билиэххит. Ол туһунан биһиэхэ бүгүн кэпсиэҕэ историческай наука кандидата Валерий Горович Васильев. Кандидаттар дорооболоруҥ. Мин бастаан Айыылар уонна Айыыһыттар хайдах үөскээбиттэрин туһунан аҕыйах тылынан кэпсиэхпин баҕарабын. Итиннэ былыргы саха номохторун ылан көрөр буоллахха, бастакы айыы ким этэй диэн боппуруос үөскүүр, ыйытык. Манна биһи биллэн турар сэһэн боло матырыйаалларыттан ылан көрөбүт, олунна этиллэр былыргы саха сэһэннэринэн. Сахаларга аан бастакы айыынан омоҕой кыыһа буолбута үһү диэн. Итини мин итэҕэйэбин. Кырдьык, дьахтар айыы буолбута сахаларга оруннаах. Итиннэ былыргы сахалар сэһэннэриттэн ылан этэр буоллахха, Эллэй Боотурга омоҕой кыыһа кэргэн тахсарыгар хааннаах эһэ тириитин бүрүүнэн баран тахсыбыта диэн этиллэр. Ити хааннаах эһэ тириитэ диэн саптыбыт бүрүөһүнэ билиҥҥи үйэнэн ылан көрөр буоллахха ити свадебная фата диэбит курдук буолан тахсар. Ол аата кини бу омоҕой кыыһын ийэ кыыла эһэ буолар. Ити эһэ, эһэҕэ сүгүрүйүү, эһэни төрүт оҥостуу олох былыргы, түҥ былыргы таас үйэтиттэн кэлэр. Аны учуонайдар этэллэринэн палеолит кэмигэр Хотугу Евразияҕа киэҥник биллэр итэҕэл. Онтон бу айыыһыттар үөскээһиннэрин туһунан кылгастык этэр буоллахха, хотугу матырыйаалларга баар аан айыыһыт алгыһа диэн үчүгэй баҕайы суруйуу баар этэ. Ол онно ылан көрбүтүм. Ол онно этиллэринэн Үөһэ дойдуга үрүҥ айыы тойон сэт аҕыс кыталык кыргыттары орто дойдуга түһэрбитэ диэн. Ол онно ол аҕыс айыы кыргыттарын дойду иччитэ көрсүбүтэ диэн. Онно бу сэттэ кыргыттар үрэхтэр ааттарынан Эһиги ол үрэхтэр иччилэрэ буолаҕыт диэн анаталаан ыыталаабыта диэн. Онтон ахсыс кыыстара босхоҥ кыыс сиргэ сытан хаалар. Уонна кини төкүнүйэн сыыллан бэйэтэ илин диэки баран биир саха балаҕаныгар тиийэн кэлэр. Колонна киирэн кэлбитигэр арай уон сэттэлээх кыыс оҕо төрөөрү талыыта киирэ сытар эбит. Ону көрөн баран кини суһуоҕун өһүлэр, сонун тэллэхтэрин сүөрэр, бөртөлөөх бөрө тириитэ сутуруотун тиэрбэстэрин сүөртэлиир харатын ньыппарынар уонна дьоллоох уол оҕону ньилбэгэр түһэрэн ылар диэн. Онуоха ыйытык иһиллибит бу ким буоларый диэн. Онно Үөһээ дойдуттан айбыт айыыта айбыт айыытын куолаһа дуораҕаһыйан иһиллибит. быык бүрүөтэ бүрүөһүннээх андаҕардаах аан айыыһыт тойон буоллун диэн итинник айыыһыт үөскээбитэ үһү диэн этиллэр уонна эмиэ кырдык илдьиртэн көрүөххэ сөп ол бу айыыһыт тоҕо бөртөлөөх бөрө тириитэ сутуруолааҕай диэн ити буоллаҕына эмиэ ийэ кыыл бэлиэтэ сылдьар ол аата буоллаҕына Бу Айыыһыппыт бөрө итэҕэлин кытта сибээстээх былыргытыгар. Ол былыргы түүрдэргэ, монголларга барылагар баар бөрөнү туохтааһын сүгүрүйүө. Оннугар ити Болугур Айыытын туһунан үһүйээҥҥэ этиллэр. Кэргэн тахсан баран ол эрин дьиэтигэр тиийэригэр бөрө сирэйин сирэйдэрин киирбитэ үһү диэн. Аата эмиэ били урууга кэтэр туоҕа бэргэһэтэ. Фатата курдук диэххэ нууччалыы. Онтугата ол бөрө тириититтэн оҥоһуллубут диэн. Онтон буоллаҕына ити айбыт аҕата үрүҥ аа үрүҥ айыы тойон били быык тириитэ бүрүөһүннээх диэн эппитэ эмиэ мээнэ буолбатах. Онтугата буоллаҕына таба тириитэ сон буолар. Пыжик тириитэ. Ол аата буоллаҕына бу айыыһыппыт биир өттүттэн аны өссө таба буолан көстөр. Итинтигэтэ буолана, били эмиэ былыргы монголлар үһүйээннэрин ылан көрөр буоллахха, били бырты чино уонна били гуамарал диэн икки төрүттээхпит диэн этэллэр дии монголлар. Оруобуна ол олунтуктарын дуо тахсан кэлэр сахаларга эмиэ. Табаны уонна бөрөнү таҥара оҥостооһун итэҕэлэ. Итигирдик. Онтон ити оҕо төрөөһүнүгэр Ханнык былыргы сахалар сиэрдэрэ-туомнара тутуһуллар этэй диэҥҥэ эмиэ этиэххэ сөп. Кулун куллустуур туһунан олоҥхону ылан көрөбүт. Олонно күн толомон ньургустай удаҕан төрөөрү сытан илигэр этэр кулун куллустуурга. Сүүрэн тахсаҥҥын биир сырдык араҕас өҥнөөх кыыс кэрэ убаһаны дьиэҕэ киллэрэҥҥин өлөр диир. Үөһүн тардан өлөрөҕүн уонна тириитин хайыппаккаҕын эрэ бүтэйдии сүлэн ылаҕын диэн. Уонна иҥиирдэрин уҥуохтарын тоһуппакка, быспакка барыларын үчүгэйбатык эттээҥҥин буһаран кэбиһэҕин. Иэйэхсит кэлэригэр диэн. Онтон хаҥас диэки өттүгэр эриэн ситиини тардаҕын уонна ол эриэн ситиигэр ол убаһа тириитин Баһын таҥнары гына ыйааҥҥын айыыкка, короче, бэлэх курдук туруораҕын диэн. Итини сахалар итэҕэллэринэн дьахтар төрүүрүгэр айыыһыт эбэтэр иэйэхсит киирэр. Ол ону булана мин итини тоҕо ол убаһаны, араҕас өҥнөөх убаһаны баһын таҥнары гына ол эриэн ситиигэ ыйаабыттарын быһаарабын. Ол Үөһэ халлаантан айыыһыт бэйэтэ убаһа буолан түһэрин курдук өйдөбүллээх. Хэп, онтон кэлин буолана бу хааннаах сиэр түбэни тохтоппуттарын кэннэ, христианство киирбитин кэннэ, итиннэ маҕан куобаҕы эбэтэр маҕан өҥнөөх кырынааһы ыйыыр буолбуттар. Ити сахаларга тиллэр сөптөөх хотугу туохтар сахалар материалларыгар. Онно буланна айыһыт баҕаната диэн баар. Тойон өһүө хоту диэки өттүгэр турар остуолба ол айыһыт баҕаната. Ол остуолбаҕа ол туохтарын ыйыыллар эбит. Кырынаастарын дуу, маҕан куобахтарын дуу өссө өссө былыргытыгар убаһа араҕас убаһа тириитин. ыйыыр сирдэри ол турар. Итини иниттигэбит эмэ биһиэнэ биллэн турар баларга ийэ кыгыл кытта эбээстээх итэҕэли кытта ондогон балана биһи хантан көрөбүтүй диэнтэр боллахха мэҥэ ойууна куруппа баар Яковлев ол кини кэпсээнигэр былыргытыгар этиллэр уол оҕо төрөөтөҕүнэ киниэхэ табык оҥороллор диэн онтуктайгар сүөһү тириитин бүтэйдии сүлэн ылан баран Ону чуучала курдук оҥорон баран дьиэҕэ туруораллар диэн. Уонна ол табыктарын ол боотур олоҕун устатыгар үстэ охсоллор диэн. Бастаан төрүүрүгэр охсоллор, онтон уруутугар охсоллор уонна бүтэһигэр өлбүтүн кэннэ көмөллөрүгэр үһүстээн ол табыгы охсоллор диэн. Онон бу хайдах эмэ таҥара курдук буолан тахсар. таҥараҕа сүгүрүү, ийэ кылга сүгүрүү бэлиэтэ буолан тахсар. Онно ити Ойуунускайга баар, Кулаковскайга баар, Сэһэн Болоҕо баар. Итинтэн мин Сэһэн Болокинын ордук ордорбутум. Ойуулаан көрдөр ити Өймөкөөннөр сиэрдэрэ-туомнара диэн этэ уонна ол сиэри-туому туту сылдьыбыт эмээххин тыһыынча тоҕус сүүс отут тоҕус сыллаахха өлбүтэ диэн ааттанар. Ол онно этиллэринэн буоллаҕына Дьахтар төрөөбүтүн кэнниттэн үһүс хонугар айыыһыт атаараллар, онно дьахталлар кыргыттар мусталлар. Тоҕус дьахтар, олор төбүрүөннээн уот тула олороллор, биир өттүлэр аһаҕас буолар уонна иннилэригэр туой көһүйэлэргэ эмиэ арыыны кутан бараннар тоҕус иһити туруораллар диэн. Уонна ол ортолоругар биир кырдьаҕас эмээххин Айыыһыты үтүктэн алгыс этэр уонна күлэр диэн. Ол күлэ-күлэ ол арыыттан ньилбэгин тиэринэн баран арыыттан ылан илиитин уонна сирэйин соттор уонна айыыһыт күлэрин үтүктэн иһиэхэйдээн аһаахайдаан күлэр диэн. Ону ол тула олорооччу дьахталлара эмиэ онно үтүктэ-үтүктэлэр эмэ сирэйдэрин, иллэрин арыынан оттоллор түөстэрин Уонна араһанайтан хапсаллар эмиэ күлэллэр-салаллар. Онно ким ордук күлбүт ол эһиилигэр оҕолонор диэн. Үчүгэйдик имэҥнээхтик күлбүт. Буруону кытта ол Айыыһыт туга кута дьахтарга киирэр диэн төрүүрүгэр. Итинник онтон ол холумтан хаҥас чанчыгар дьаама хаһаллар диэн иин уонна ол ииҥҥэ туой көһүйэ иһигэр оҕо айыыһытын уураллар уонна айыыһытын дьаҕата плацентатын оҕо кэнэҕэскитин уонна ол ииҥҥэ холумтан хаҥас ииñигэр түгэҕэр түһэрэн бараннар көмөн кэбиһэллэр уонна үрдүгэр ураһа курдук чыыппааннарынан дьиэ курдук оҥорон баран олуну уоттаан кэбиһэллэр дии Уонна бартан көмөн туохтаан кэбиһэллэр. Ити буолана Холумтаҥҥа хаҥас өттүгэр оҕо кутун туттарыы олох былыргы буолуон сөп. Алтаайдарга ол эмиэ баар. Оҕо кутун тардалларыгар Холумтан анныттан ойуун оҕо кутун ылар диэн этиилээхтэр. Итини мин эмиэ итэҕэйэбин. Ол аата ити сахаларга эмиэ көстөн ааспыт эбит былыргытыгар. Баар буола сылдьыбыт итэҕэл. Уонна хотугу хахаларга билигин даҕаны баар эмээххиттэр этэллэр холкуостааһын саҕана игин ынах эбэтэр сылгы төрөөтөҕүнэ ол кэнэҕэскитин биэдэрэҕэ да утуйуоска да уган барана таһаарыннар күөх үүнэн турар маска ыйыахтааххын диэн. Ол буоллана сылгы уонна ынах айыыһыта диэн. Өссө былыр оҕо кэнэҕэскитин эмиэ тууйаска уган бараннар таһаарыннар маска ыйыыллар диэн. Ол эмиэ оҕо айыыһыта диэн. Ол буолана дойду иччитигэр туттараллар оҕугутун. Онон бу кини көмүскээччитэ дойду иччитэ курдук буолан тахсар. Баарын эппитим бытта били айыыһыт үөскүүрүгэр аан дойду иччитэ аан бастаан барыларын көрсөн үрэхтэр үрэхтэр ааттарын ааттаталаан ол үрэхтэр иччилэрэ буолаҕат диэн анааталаабыта диэн айыыһыттары, айыы кыргыттарын кыталыктары. Ити сылдьар. Ол аата биһиги эбэҕэ сүгүрүйүбүт уонна бу Айыыһыкка сүгүрүйүбүт эмэ биир туохтаах булан, биир ситимнээх булан тахсар. Өрүскэ, үрэххэ, дойду иччитигэр уонна бу аар ааллук мастарга, аар кудук мастарга сүгүрүйүүбүт барыта биир ситимнээх буолан тахсар. Уонна өссө били табык кэрэҕигин ыйааһыннара баар этэ да баарын эппитим дии. кулун куллус тур олоҥхоҕо баар диэн. Ол Айыыһыт кэлэригэр кэрэх тугун тириитин уот иннигэр ыйыыллар хаҥас диэки диэн. Итими барыта туох диэн, барыта биир ситимнээх дьэр. Ытыырдык. Хотуларга экспедиция дьэн кэпсэттэххэ эмиэ иньэ дииллэр. Бу былыр биһиги Сылгы, ынах уонна оҕо кэнэҕэскитин айыыһыта диэн ааттыыр этибит диэн. Ол баччааҥҥа дылылар өйдөбүллэригэр айыыһыт диилэр. Итирдик. Онон булана ити эмиэ олох былыргы өйдөбүл. Холоро былыргы түүрдэргэ умай диэн ийэ таҥаралаахтар айыыкка майгынныр. Онтуктара эмиэ дьиҥнээх тылбааһа эмиэ оҕо кэнэҕэскитэ диэн, плацента диэн өйдөбүллээх. Итирдик. Онон булана олох Былыргы сахалар ити түүрдэриттэн, монголлартан кэлбит итэҕэллэрин боколкуостааһын буолуор дылы, бастакы балыыһалар тутуллуохтарыгар дылы, роддомнар үөскүөхтэригэр дылы тутуһа илдьибиттэр диэн түмүкү оҥоробут. Махтанабыт. Пять, шесть, семь.

Күндү доҕоттор, биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр бу Айыыһыт Айыыка оҥоһуллар сиэр-туом туһунан кэпсэттибит. Оҕо төрүүрүгэр саха дьоно хайдах курдук харыстабыллаахтык сыһыаннаһалларын туһунан биллигит. Оттон мин бэйэм бу өбүгэлэрим туһунан кэпсиир эбит буоллахпына, бу оҕо диэн кырдьык наһаа улахан суолталаах этэ бу элбэхтик антон тыйыс условиябыт тыйыс хахабыт иһигэр элбэхтик оҕо өлүүтэ тахсар буолан бу мин бэйэм өбүгэлэрим эмиэ оҕо кыайан турбакка оһох ураатынан оһох ураатынан куоттараннар бу биһиги Бу билигин үнүгэстэр диэн биһиги баар буолбуппут билиҥҥи сыдьааннара. Ол курдук эһээбит бу ойуунун ыттаран көрдөспүт. Бу кини кэргэнэ хаста да оҕоломмутун үрдүнэн оҕо кыайан турбат буолан, онтон ол ойуун эппит бу сотору кэминэн оҕо төрүөҕэ, ону кэргэҥҥин дьэ былыттаахха быктарымаар диэн харыстайан харыстаан булка эҥин илдьэ сылдьымаар диэн эппит эбит ол курдук кэргэнэ төрөөбүтүн кэнниттэн бу оҕотун табаһыт оҕонньорго ииттэрэ биэрбиттэр эбит ол оҕо улаатыар диэри олох көрөөйөххүт диэбит онтон мин бэйэм оҕону аҕалыам диэн эппит эбит ойуун ону кырдьык оҕо сыҥаһалыы сылдьар буолан улааппытын кэнниттэн төттөрү Бу мин эһэм аахха аҕалбыттар. Ол аҕалбыттара аҕалбыттарыгар эһэм үөрэн уон икки маамыкта баайыы табаны биэрбитэ үһү диэн кэпсииллэр. Онон бу маннык итэҕэл сүрдээҕин күүстээх дьайыылаах эбит уонна хойукка диэри бу мин дьонум ону наар кэпсииллэр этэ бу ойуун үнүгэс курдук элбэх буола тэнийиҥ диэн алҕаабыта онон биһиги бу баар буолбуппут диэн биһиэхэ кэпсиир буолаллара онон күндү доҕоттор сахабыт сиэрин туомун үөрэтиэҕиҥ, түҥ былыргыттан кэлбит итэҕэлбитин билиэҕиҥ уонна саха буолан сандаарыаҕыҥ, киһи буолан килбэйиэҕиҥ диэн алгыам этэ. Аныскы биэриигэ көрсүөххэ диэри.